Merci Fränk, dat Ganzt also um Punkt hallwer 8. Jo, Mondorf huet nom Zweeten Weltkrich eng wichteg Roll gespillt. Am Palasthotel goufen NS-Verbriecher verhéiert, als Virbereedung op d'Nürnberger Prozesser. Dëst Gefaangenelager war awer esou geheim, datt et wéineg Material driwwer gëtt. An dohier wonnert et nik, datt Camp Eschken och ville Lëtzebuerger kee Begrëff ass. Wéi huet Camp Eschken ausgesinn? Wee war ënnert de Gefaangenen? Wéi grouss waren d'Rivalitéiten ënnereneen? A wéi soll dës wichteg Episod vun eiser Geschicht opgeschafft ginn? D'Monica Semedo mam Top Thema Magazine. Mee 1945, Nazi-Däitschland huet kapituléiert. D'US-Arméi bréngt héichrangeg Nazien Krichsverbriecher op Lëtzebuerg. Méi genee op Mondorf an de Palace Hotel. Hei gi si verhéiert, éiert hinnen zu Nürnberg de Prozess gemaach gëtt. Ech géif soen, 87 Prozent vun de Lëtzebuerger wëssen net vill oder bal näischt iwwer déi ganz Geschicht. Wat sech hei ofgespillt huet, gläicht engem Theaterstéck. Si kommen do un a se probéieren, eng Roll ze behaapten, déi hinnen amgaang ass ze. entgleiten. An engem aussergewéinleche Projet, dee Film an Theater verbënnt, soll dës kuerz awer bedeitend Episod an der Lëtzebuerger Geschicht opgeschafft ginn. On verra un film assez élaboré qui sera le parcours d'une pièce de théâtre. En Experiment mat villen neien Erkenntnisser, vum Karl Dönitz iwwer Hermann Göring, tëscht Ängschten, ale Rivalitéiten a Bereue vun den Nazis. Wat ass am Camp Ashcan virun sech gaang?

quand la une guerre se termine. Mee wat wëssen d'Lëtzebuerger iwwer Ashcan? D'Ekipp huet sech och emol fir d'éischt misse mam Thema ausenanersetzen. Ech wousst net ganz vill. Ech wousst, datt dat zu Mondorf war. Dat wousst ech iergendwéi duerch mäi Papp, deen dat emol eng Kéier gezielt hat. Awer vill méi wousst ech awer net. An ech hunn dunn ganz laang hunn ech emmer geduet, jo, se hunn Aus iergend engem Grond hunn se de Göring zoufälleg zu Mondorf erwëscht. Dee wollt fortlafen, hunn se en do erwëscht, hunn se en do zwëschent engem Hotel festgehalen, bis se en an de Prisong geschéckt hunn. Awer ech wosst guer näischt vun der Envergure vun der Saach. A mir hunn och bei Passanten zu Mondorf nogefrot, ob Esch-Käerch hinnen e Begrëff ass. Nee, weess ech guer näischt, wat ufänk. Nee. Nee, wierklech net. Dovu weess ech Bescheed, jo. Vu wou? Vu Leit, déi dat gezielt hunn, och am Buttik. Ech hunn dat elo wierklech nach net héiere gehat, obwuel mir an der Schoul relativ vill, awer och an der Civic, iwwer d'Lëtzebuerger Geschicht geschwat hunn, awer iwwer déi Saachen net wierklech. D'Sally Kremer huet fir seng Thees vun 2004 iwwer Camp Ashcan recherchéiert an doduerch och zum Documentaire an dem Theaterstéck inspiréiert. Ech wosst, dass meng Famill Fotoen hat aus där Zäit, déi mer vun engem Monni vu mengem Papp deemools kruten. An déi waren do, an dat huet sech dunn am Kader vun engem Geschichtsstudium natierlech ugebueden, doriwwer eng Recherche ze maachen. Et war relativ schwéier, Informatioun erauszefannen. Hei zu Lëtzebuerg hunn ech net Vill fonnt. Ech hu missten op Berlin an d'Archiver goen, op Lichtenfelde an ech sinn och am Nachhinein nach op Washington an d'Archiver gaangen. Camp Ashcan, op Lëtzebuergesch Eschenheimer, e Gefaangenelager, dat déi Alliéiert am Hotel Pallas zu Mondorf ageriicht haten. Hei goufen iwwerliewend Nazi-Verbriecher vu Mee bis September 1945 ënner der Leedung vun der US-Arméi verhéiert.

With Göring it's always the biggest gamble. De Göring wor och am schwéiersten z'interrogéieren, well deen einfach ëmmer, egal wat se gesot hunn an egal wéi fein se waren, wéi se en manipuléiert hu fir, huet heen hinnen eng Ronn erëm gespillt. Dat heescht, wa mär do probéieren léif Taktiken ze benotzen oder béis Taktiken ze benotzen, huet de Göring, ass dee mat enger Anekdot komm an en huet guer net op déi Fro geäntwert wou mär der gestallt hunn. Dem Hitler säi Stab war sech virdrun nëmme siele begéint. D'Rivalitéiten ënnereneen waren och nom Ënnergang vum Drëtte Räich grouss. No de Verhéierprotokoller ass et am Camp Ashcan zum Deel zougaange wéi an enger Theateropféierung. An der Haaptroll den Hermann Göring. Hauptsaach hie war an der Mëtt a vir. Et gëtt eng Foto, dat ass déi allerleschte Foto déi hie nach konnt inzenéieren. An e war jo säi Liewe laang war en domadder dovunner besiess fir protokollaresch ëmmer virun engem aneren ze sinn, fir méiglechst an der Mëtt ze sinn, méiglechst däerfen ze sëtzen, dann ass de Chef vun alles, mat senger heller Uniform. De Kaart mécht en Ausfluch op déi Plaz, wou fréier mol den prestigiéisen Palace Hotel stung. Haut ass hei just nach Wiss, an awer kréien si sou e bessert Gefill. Dat heescht, datt do déi Nazi-Bonzen duerch Munneref do eragetuckert gi si mat den Ambulanzen. Si sinn nämlech mat Ambulanzen hei ukomm an dunn hei ausgepaakt gi sinn an an den Hotel gestach gi sinn. A fir sech, also fir sech d'Dimensiounen och einfach emol kloer ze sinn. Et ass e permanenten Austausch tëscht den Acteuren an der Realisatrice vum Theaterstéck Anne Simon. E ganz intensive Prozess. Dat sinn natierlech deelweis ganz laang, ganz laang Diskussiounen mat ganz vill Informatiounen, déi s de dem Schauspiller mol einfach esou do dohinner geheis. An ech loossen si da gären einfach mol probéieren, wat, wat, wat se do mat där improviséieren. A wärend dësem kreative Prozess kommen duerch Recherchen och nei Erkenntnisser un den Dag. Zur nämmlechter Zäit sinn immens vill Lëtzebuerger aus dem KZ op Mondorf komm, entweder do ukomm oder dohinner geschéckt gi fir fir se erëm opzepäppelen, an déi hunn e puer honnert Meter vunenee gewunnt. Genee dës Iwwerleeunge sollen am spéideren Documentaire agefaange ginn. Wéi d'Resultat ausgesäit, et ass nach en Experiment. Ici on est sur un point clé de l'histoire. qui est méconnu et qui s'est passé ici au Luxembourg et c'est intéressant de montrer que voilà ben, la grande histoire ne se passe pas toujours à côté mais elle se passe aussi ici. Déi gefaangen NS-Verbriecher koumen am August 45 op Nürnberg, wou hinnen vun November un de Prozess gemaach gouf. Och opgrond vun Informatiounen aus den zu Mondorf duerchgefouerte Verhéier. Déi meescht huet den Doud duerch de Strang erwaart. De Palace Hotel gouf 1988 ofgerappt. Tjo, dat do wosst ech och nik, also och haut eppes bäigeléiert.